19 59 40 years now you take senior the girl mm. they say na who the girl dey marry but the girl no talk say na the girl never confirm am o she just do one post i check her instagram wetin she even write she say something wetin she even write but she no really talk say na true or no be true but make i talk wetin me i wan talk you know say me i always get wetin me i wan talk for wetin me i wan talk put for the matter as i see the thing

no be my prayer eh but even but even on top of that one truth na say at the age of 19 you don get right to decide wetin you wan do with your life whether you make mistake or you no make mistake na your choice 19 year old girl no be tata you dey hear but na still small pikin in a way o but no be tata you get the re you get the right in many countries 18 years na be age of consent so you get the age to take decide wetin you wan do na crime no be crime na sin no be sin even dey say people dey say ah na him dey the girl wetin he dey do Eh, da, da, da, da. the thing na say if una talk from here till jesus christ come back the- if the girl say he wan marry the man e no concern una police no go arrest the man because she reach the age she reach the age to decide wetin she wan do shey you dey hear. Mhm. so another thing again because when i go watch when i go uh, insta blog naija people dey leave for comment say no wonder she come dey pretend eh, no wonder she come dey pretend like say na na wetin dey call am home video wetin dey call am acting of movie na make am get money she just come dey ah no wonder she dey do like say do do do do

they go dey talk wetin happen for here wetin they no dey show their face their neighbors now no go know say they dey do youtube all they know say this person buy motor this person just buy this they no go know where the money dey come from for your mind now you go say that my neighbor you know they come up for house but he dey buy this dey buy that no like ah he must he must be armed robber he must be this na lie he dey make that kind person now dey make him money jejeje for youtube inside him house he dey make video

They no owe you that one. What about people where they win lotto? Some people they win lotto, they no go tell anybody where their money for come. You go just say that the level don't check. If you go report that car person to police, police go go their house, go check. Or yeah, show us your proof. The person go tell police. Police go to finish. Police go go their own, leave there. Police don't even get right to announce to the whole world say, hey, eh, we don't investigate. Now so so so they make their money. So but that our mentality say

me i talk true you know say money dey sweet you know young girls see mo- i no talk we no know that we no know that this thing na true but even if na true eh you come see ma many young girls now go say they no want young boys because their age mate take a ni- nineteen year old if you date let's say twenty something year old boy where the boy don many twenty something year old boy never reach anywhere for life

shey you go still follow am born abi you no go born abi you no plan to born at all eh if you wan born you come born with forty year old man forty fifty fifteen forty nine fifteen fifty nine na almost sixty shebi fifty nine dey call am wetin dey even say be the man age make i check again before i talk wetin no correct fifty nine forty years age gap think am na forty for forty years age gap eh yeah forty years age gap so you go born abi you no go born okay if you wan come born with man wey dey forty years sixty year old man how many more years the man get for this life we no know because na god dey give long life but no be just make person dey alive person wey still dey fit to follow pikin play football follow pikin play no be say e go be like say na grandpapa to the pikin e good make person born pikin early sixty year old man I no know, God na dey give life, but think am na 60 year old man, how many years e go be by the time the pikin go be 10 years? By the time the pikin go be only 10 years, the man na 70. How the man go take do active, you know, papa thing, follow pikin wey take how many years dey senior? 70 year old man go come dey attend the um, wetin dey call am, parents teachers meeting, and all those kind thing wey papa dey do with pikin. Think that one. by the time the pikin go be fifteen how old the man go dey na all those kind thing you go dey think say you go come raise this pikin by yourself without no matter wetin you go dey like as a mother you go like make your pikin get that relationship with im father you understand eh so think am na at at that age na grand pikin that man suppose to dey born now wey be say no be him dey responsible for the children money no be everything dem go still like make their papa still dey young dey still do wetin other children papa of their age dey fit do that na one eh

you know at that at your age na eh, 19 you don dey gather you don dey gather momentum to really wan do life person wey don 60 don dey round up i no talk say e go die today or tomorrow but na the normal nature e don dey round up say okay i don this i don pass this stage i don go i don this i don that the person wey don 60 don dey round up if you marry person wey don 60 how many more years e get to spend with you na all those kind thing you go dey think you dey understand na all those kind thing you go dey think money good mm. and na so dey talk o say na money money money but eh, at the same time na choice dey say love you know say love no know age You- sometimes o person young girl fit say i don fall in love no matter wetin you talk you no go hear shey you dey hear because you know say

marry man wey too short they go say wetin you do with this short man you marry man wey too wey too fat they go say wetin you do with this fat man if you marry no matter wetin people go still talk my wetin i wan explain na say people we have to re we no dey realize say people get choice to do wetin they wan do i no believe in to dey laugh people carry another person matter for head this one na their life e fit no support their idea but we need to dey respect other people decision wetin dem wan take their life do make dem take am do na my own opinion be that o ehen so wetin me i see for the matter na say as she like make she do na her life no be my life no be your life make we leave them make dem do wetin dem wan take their life do mhm personally i no go advise her so na so me i see this matter o me as i see am dem dey post am up and down na i say make i come share am i no dey i no i no support the idea o i no support am but my own na say i dey like to leave people to live their own life the only thing you fit give somebody na advice leave them make dem live their own life me i get my own life to live i know my own mistakes wey i don make for past wey i dey here today now i go still look back say hi what was i thinking you know many things for my life i go say ah i make mistake for that decision i make mistake for that decision but na my decision i can always blame myself and i may make the mistake you understand but at the end of the day na my mistake you you you hear so this girl now na so me i still see am na her decision anything wey she wan do na her choice she no be small pikin again if she say na old man i wan marry mm, make e dey